Mae'r ymchwiliad ymarferol penodol CBAC ar ensymau yn trio edrych ar beth yw tymheredd optimwm amylas. Byddwn yn edrych ar gwestiynau sydd yn bosib bydd yn eich arholiad ynglŷn â thermau gwyddonol dylech chi ddefnyddio wrth drafod ymchwiliadau ymarferol. Byddwn ddim yn mynd trwy'r dull, ond dylai'r darluniadau helpu i atgoffa chi o sut mae'r gwaith ymarferol yn cael ei wneud. Mae'n bwysig rydych yn gallu adnabod pob newidyn mewn unrhyw ymchwiliad gwyddonol. Yn yr ymchwiliad hwn, rydym yn newid tymheredd mae'r amylase yn gweithio mewn. Felly, tymheredd yw'r newidyn annibynnol. Mae mesuro newid lliw y prawf starch dros amser yw'r newidyn dibynnol. Y ganlynol yw rhai o'r newidynnau rheolydd mae angen i chi adnabod. Mae rhaid cadw cyfaint a chrynodiad y Stage a'r Amylase yr un peth. Hefyd, y cyfnod rhwng cofnodi pob arsylwad newid lliw a prawf Stage. Cwestiwn cyffredin sydd yn codi yn aml yw gallu adnabod prawf rheolydd sydd yn dangos bod yr Amylase sydd yn gyfrifol am newid canlyniad y prawf Stage. Felly, gallwn ni awgrymu berwi'r amylas i ddad natureiddio'r enzym a dangos bod amylas sydd yn gyfrifol am dorri lawr y starch i glwcos. Lle bo'n bosibl, dylem ailadrodd trwy wneud yr arbrawf deirgwaith ar gyfer pob tymeredd. Mae hyn yn gallu helpu dangos bod data ni yn ailadroddadwy. Sylwch, os yw'r amrediad yn fach ynglyn â'r data, mae hyn yn hefyd yn awgrymu bod data ni yn drychywir. Gallwn gyfrifo cymed yr hefyd. Os yw grwpiau eraill yn cael data tebyg, yna gallwn hefyd ddweud bod ein data yn atgynrychiadwy. Os nad ydych yn siŵr sut i esbonio'r fioleg tu ôl i'r data hwn, gwyliwch y fideo blaenorol ar ensymau. Felly, mae'r canlyniadau'n dangos mai 40 gradd Celsius yw'r tymheredd optimwm ar gyfer yr ensym hwn, gan ei bod wedi cymryd y lleiaf o amser i dorri'r starch i gyd yn glwcos a chynhyrchu prawf starch negyddol. Mae bosib byddant nhw'n gallu gofyn chi am gydraniad y thermometr, sydd yn y rhan fwyaf o achosion a chyfyngau o 1 gradd Celsius. Felly, y cydraniad yw plus neu minus 1 gradd Celsius. Mae'n werth nodi hefyd na allwn fod yn siŵr ar 40 gradd Celsius, gan y gallai fod y dymeredd rhwng 30 gradd Celsius a 40 gradd Celsius, neu 40 gradd Celsius a 50 gradd Celsius. Felly, gellid gwneud rhywfaint o waith pellach i edrych ar newid y cyfnodau tymheredd i lawr i bob 5 gradd Celsius, ac edrych ar ystod o dymereddau o 30 gradd Celsius, 35 gradd Celsius, 40 gradd Celsius, 45 gradd Celsius a 50 gradd Celsius, i geisio cael yn nes at wir werth y tymheredd optimum. Mae geirfa a dermau gwyddonol yn cael eu darparu gan Cybac a rydw i wedi rhoi linc yn y disgrifiad i chi. Yn dechnegol, gallent ofyn cwestiwn ar unrhyw un o'r termau hyn ar unrhyw ymchwiliad ymarferol, ac nid ydym wedi ymdrin â phorb term yn y fideo hwn, ac hefyd, mae angen i ni adolygu cwestiynau asesu risg hefyd. Byddaf yn gwneud fideo ar hyn ar ôl cwblhau pob uned yn fioleg. Yn y fideo nesaf, byddwn ni yn symud ymlaen i'r uned nesaf, sef resbiradaeth a'r system resbiradol mewn bodau dynol.